Exodus bungruk changkuah khan Pathianin Moses hnenah khan Israel fate hnenah khan a va tir a. Israel fate hnenah khan Aigupta atanga a hruai chhuah tur thu te leh ram tiam a lo buatsaih sak. Heta Canaan ram a hruai thlen tur zia te Moses hnenah khan sawi turin a ti a ni. Tichuan Moses kha a kal ta a, Israel fate hnenah chuan a va kal ta a ni chu. Tichuan Pathian in a sawi tura tih ate kha an han sawi liam liam ta a. Chutah chuan Exodus bungruk changkua kan hmu angin mipui te kha harsatna te lungngaihna te an lo tawh nasat tawh avang khanin Mosea thusawi kha an ngaithla hlei thei tawh lo a, an ngaithla duh lo a ni. A chhan chu. thil chi hrang hrang kha an lo tawng tawh a, tawrhna hrang hrang te an tuar tuar tawh a, tih duh dahna te harsatna hriamna te an tawrh avang khan an ti hlei thei tawh lo a, an ngaithla paih tawh lo, an rilruah a lut tawh lo, an ngaihsak tawh lo, an chak tawh lo nih chu. Khatiang chiah khan keini pawh kan thil duh lem lo te kan chunga rawn thleng a.

Israel fate Mosena hrilha an ngaithla duh lo ang khan kan thinlung hi a lo ngawng ve thin a ni. A ngawm chhan chu tih duh dahna leh hreawmna hrang hrang kha kan lo tawrh tawh avangin kan ti hleithei lo thin a ni. Mahse chuta pawimawh deuh chu Pathian erawh chu a rinawm a, a thil tum erawh chu a hlawhtling tho tho a ni kha. Hemi chungchang kan sawi duh tak zawk chu keimahni a Pathian thu, Rin a har kan ti tawh thin a ni. Pawm a har kan ti tawh thin a ni. Chakna, beiseina hi a tlem tawh thin a ni. Harsa na khan tawk tak tak a nih chuan Pathian thu beiseina hi a reh ta tawk tawk thin a ni. Keimahni ah hian thil dang te kan lo ngaihtuah mai thin a, kan nunga liam tawh lo nih ber mai chu. Mahse. Marka, marka zikah khan kan hmu a, marka bung huachang sawmhnih pah lehnah khan naupang pakhat chu a kut chhungah hian ramhuai a lut a lut thin a ni. A tet te atang a tibuai a, tichuan a pa khan a zirtirte hnenah khan kha ramhuai kha hnawt chhuak turin-- Enge lo hruai ve ni mahse hnawt chhuak thei lo a, chutah chuan buaina lo chhuak ni ngei tur a ni. A inziak dan khan Bible-a a inziak danin te chuan a inziak a, a inhnial bap bap a, mahse Isua kha a lo kal a. Khatah khan Isua erawh chuan a lo hnawt chhuak ta chat mai a ni. Kha tak a duh deuh chu Isua khan a hnawt chhuah khan, a hnawt chhuah hma khan, I ring em? a ti a ni. Hm, a ring a, mahse, kha a rinah khan min tanpui rawh, a ti a ni. A rinah khan a chak lutuk bik lo, min pui rawh, a ti a ni. Pui ngai a nih thu kha a inhria a ni. Chutin zui zawng keini pawh hi Pathian thu chu a rawn thleng thin. Harsatna te ka han tawk chak chak, ka han tawk tak tak a nih chuan kan lunglenna te, Pathian thu kan lunglenna te a lo reh tawh thin. Mahse khang a lo reh tak tak hunah khan, heta Ramhuaina aman pa thusawi khan ka ring a che Isua a ti a, Isu kha renga i ama erawh chu min pui rawh a ti a ni. Khatin chiah hian keini pawh Pathian thu hi kan hria, mahse keimah nei hian enge duh tak takna, chak tak takna hi a lo bo ve tawh thin a ni. Khatingah khan Pathian hmaah kan rinna te, kan chak lo zia te ka inpuan a, kha ka inpuanna zawnah tak khan Pathian chu min pui turin kan lo dil thin tur a ni. Hebrei ziakah pawh kan kan hmu a, min thla thlam ngai lo tur thu kan hmu a ni. Kan han chhiar leh angah Hebrei ziakah pawh khan kan hmu a. Musawn pathum changah khan eng tikah mah ka kalsan, ka thla thlam tawp lo vang che a, kal pawh ka kalsan tawp lo vang che. Kan chhiar tha leh nge, eng tikah mah ka thla thlam tawp lo vang che a, kal pawh ka kalsan tawp lo vang che a ti si a. tih kan hmu a ni. Chuvang chuan Israel, Israel thlah te, Israel te ho kha, Israel a fate ho kha Pathian chuan a thlah thlam lo a ni. Anmahnia chuan an tuihalna te, Pathian an beisirna te a lo reh in a lo dai ve tawh a ni. Mahse Pathian chuan a thlah thlam lo a ni. A thu ah chuan a rinawm a ni. Chuvang chuan ring ngam mai tur ka nei vawiin hian rinahar kan tih ni pawn Pathian thu harsatna kan tawh chuan a chhana chu Bible ah hian a lo awm zel a ni. Financially ah pawn harsatna kan lo tawk a ni thei. Mahse, amah ṭiltute chu chawp pawh an khawn ngai lo thu sam ziakah kan hmu a ni. Mahse, khang kha kan chungah harsatna lo thlen si chuan a har ṭhin a ni. Umm, chumi chu a ni e. Chuti chuan a inziak a lawm tia han pawm huai sen taka han pawm kha a har thin a nih chu. Mahse, kha ramhuai man pa inah Isua a rinna kha a ropui hle mai. A chhan dan tak kha kan han chhiar anga Bible-ah hian umm. Ka ring e, ka ring hnelh naah hian nipui ang che, a ti a ni. Umm, a in confess chiang khawp mai a, a inpuang a thup lem lo. Ka ring a che, a ti tawp mai a ni. Keini pawh ring hnelh na te kan nei thin, kan chak lo thin, Pathian thu kan hre lo ni lo mah se, kan hre reng chung pawh hian, umm, ka pawm e, han ti a, ahh, han accept te, han pawm lui te. Han rin lui daih a har kan ti thin. Mahse, kha pa ang khan, ramhuai man pa ang khan, ka ring e, ka rinhlel na min pui ang che, tiin a thinlung nena Lalpa i thu ka hria, chuti chuan a inziak tih ka hria, ka ring e, he thu inziak hi ka ring e, chu thu inziak ka rinna tak chuan rinhlelhna te ka nei a. Chak tawk lo nate ka nei a, ka chak tawk lo tih ka hria, min tanpui ang che, ti a. Kan thinlung, kan thlarau, kan rilru kan taksa hun Pathian hnenah kan lo hlan a, kan lo inhlan a, kan lo inhlan thlap hi lo pawimawh a ni. Keimahni a chakna awm lo, mahse Pathian chuan min pui thin dawn a ni tih kha kan han sawi dun ni e. Next video kan hmu leh dawn nia.